Johan thawngṭha dal khatnak, cang khatnak in cang hleiriatnak tiang, a cungtlangpi nunnak bia. Vawlei he ser a rak si hlanah bia cu a rak um cang. Cu bia cu Pathian sinin a rak um i cu bia cu Pathian a si. A hramthok tein bia cu Pathian he cun an um ṭi. Pathian nih zeizong vialte hi Cu bia thawng cun a ser hna i bia thawng loin sermi zeihmanh an um lo. Cu bia cu nunnak hram a si i cu nunnak nih cun minung kha ceunak a pek hna. Ceunak cu mui lakah khan a ceu i muihnak nih khan zeitik hmanh ah a hmit bal lo. Pathian nih a lamkaltu Johan kha a run thlah i Johan nih cun mi kha ceunak kong cu a chimh hna. Mi vialte nih cu kong cu an theih i an zumh nakhnga annih chimh awk i a rat cu a si. Amah cu ceunak cu a si lo, ceunak kong chim i a rami tu kha a si. Ceunak taktak cu vawlei cungah a ra i mi vialte a ceutu ceunak kha a si. Cu caan ahcun bia cu vulei ah hin a rak um ko. Amah thawngin Pathian nih vulei hi a rak ser. Sihmanhsehlaw vulei nih khan amah cu a rak hngal lo. Amah ram a simi ah khan a ra nain amah mi ciacia nih khan an rak cohlang duh lo. Asinain tlawmpal nih cun an rak cohlan i an rak zumh i cu hna cu Pathian fa cannak nawl kha a pek hna. Pathian fa an can cu minung phung ningin a si lo, vawleicung i hrinsor ningin a si lo, Pathian hrimhrim kha an Pa cu a si. Bia cu minung ah a cang i kan lakah khua a rung sa. A sunparnak cu kan hun hmuh i vel le biatak in a khat. Cu sunparnak cu pa nih a fapa ngeihchun te lawnglawng a pekmi sunparnak phun kha a si. Johan nih amah kong cu a rak chim i amah cu ka hnu in a rami a si, sihmanhsehlaw ka chuah hlan in a rak um cangmi a si caah keimah nakin a ngan deuh tiah ka rak in chimhmi hna kha amah hi a si tiah a au. A liam in a liammi a vel chung cun thluachuahnak kha pakhat hnu pakhat a kan pek lengmang. Pathian nih phungbia cu Moses thawng khan a kan pek, sihmanhsehlaw vel le biatak cu Jesuh Khrih thawng khan a ra. Ahohmanh nih Pathian cu an hmu bal lo, sihmanhsehlaw Pathian Fapa bel nih Pathian cu mi kha a hngalhter hna. Cu Fapa cu Pathian fapa ngeihchun a pa ṭang chung i aa pommi kha a si. Johan Thawngṭha dalkhatnak, cang hleikua nakin cang kul le cang riatnak tiang, a cung tlangpi tipil petu Johan chimmi bia. Jerusalem khua Judah upa hna nih tlangbawi hna le Levi mi hna cu Johan sinah khan an hei thlah hna i, “Ahodah na si?” tiah an va hal. Johan nih cun pheh lo tein, “Kei cu Messiah cu ka si lo,” tiah Langhhngan te le fiang tein a rak chimh hna. Cun annih nih cun, “Ahodah na si kun? Elijah ta na si maw?” tiah an hal. Johan nih cun, “Ka si lo,” tiah a leh hna. Annih nih, “Profet cu ta na si maw?” an ti. Anih nih, “Ka si lo,” tiah a ti hna. Ahodah na si kha kan chim kun. Zeicahtiah a kan fialtu hna kha bialehnak kan hei phurh hna awk a herh. Cucaah cun aho ka si ti ah dah naa ti, an ti. Johan nih cun a thawh hna i, Kei cu profet Isaiah nih, Bawipa kalnak caah lam kha ding tein rak ser u, tiah thitsaram ah a aumi aw, a timi kha ka si tiah a ti hna. An thlahmi hna lak i aa tel vemi Farasi mi hna nih khan, Nangmah cu Messiah zong na si lo, Elijah zong na si lo, profet zong cu na si fawn ṭung lo ahcun zeicahdah tipilnak kha na pek len kun hna, an ti. Johan nih cun, Kei nih cun ti in tipilnak kan pek hna. Sihmanhsehlaw nan lakah hin Nan hngal lomi ka hnu in a ra dingmi cu a um ko. Kei hoihna cu a kedan hri phoitu hmanh ah kaa tlak lo tiah a leh hna. Hitihin bia an i halnak hmun cu Jordan tiva nichuahlei kam i a ummi Bethani khua Johan nih tipil a pek hnanak ah khan a si. Johan thawngṭha darkhatnak, cang kul le cang kua in cang sawm thum le cang linak tiang, a cung tlangpi Pathian tufa. A thaizing ah Johan nih cun Jesuh cu a sin i a rat kha a rak hmuh i, Zohmanu Pathian tufa vawlei sualnak a kalpitu khi amah hi pei Ka hnu in mipa pakhat a ra lai, sihmanhsehlaw amah cu keimah nakin a ngan deuhmi a si. Zeicahtiah ka chuah hlan in amah cu a rak um cang tiah ka rak chimmi kha a si cu. Amah cu ahodah a si lai ti kha ka hngal lo. Sihmanhsehlaw tiin tipilnak ka rak pek lengmang hna cu amah kha Israel mi nih an hngalh khawh nakhnga caah a si, tiah a ti. Cun Johan nih, Vancung in thlarau cu ṭhuro bantukin a rung ṭum i a cung i aa fut kha ka hmuh. Amah cu ka rak hngal ṭhiamṭhiam lo, sihmanhsehlaw ti in tipilnak va pe hna tiah a ka thlahtu nih khan mi pakhatkhat cungah Thiang Thlarau kha a rung ṭum i aa fut kha na hmuh tikah Cupa cu Thiang Thlarau in tipilnak a petu hna ding cu a si ti kha na hngalh lai, a ka ti. Cucu keimah hrimhrim nih ka hmuh i tehte ka khaan. Amah nih Pathian Fapa cu a si ko tiah a ti. Johan Thawngṭha dal khatnak cang sawm thum le cang nga nakin cang sawm li le cang hnihnak tiang a cungtlangpi Jesuh zultu hmasa bik pawl A thaizing ah Jesuh cu aa chawk i cu lioah cun Johan le a zultu pahnih nih an dirnak khan an hmu ṭhan. Johan nih cun a hei zoh i, Pathian Tuufa khi zohhmanh u tiah a ti. Cu bia a chim cu a zultu pahnih nih khan an theih i Jesuh cu an zulh. Jesuh cu a hnulei ah a hun i mer i an zulh kha a hmuh hna tikah, Zeidah nan kawl? tiah a hal hna. Annih nih, Rabbi, khuazei ah dah na um? tiah an leh. Rabbi a sullam cu cawnpiaktu saya tinak a si. Ra u law ra zoh tuah nga tu, tiah a leh ve hna. Cucaah amah sinah khan an kal i a umnak cu an va hmuh. Cu ni cu amah sinah cun an cam. Cu caan cu zanlei suimilam pali hrawng khi a si. Johan bia a thei i Jesuh sinah a kalmi pahnih hna lak i pakhat cu Simon Piter nau Andru kha a si. Andru nih a tuah hmasa bikmi thil cu a u Simon va kawl kha a si i Mesia cu kan hmu cang tiah a ti. Mesia cu Khrih tinak a si. Cun Simon cu Jesuh sinah khan a kalpi. Jesuh nih cun a rak zoh i, “Nangmah cu Johan fapa Simon na si. Na min cu Sefas a si cang lai,” tiah a ti. Sefas ti cu Piter ti he khan aa khat i a sullam cu Lungpi tinak a si. Johan Thawngṭha dal khatnak Caang sawmli le caang thumnak in caang sawmnga le caang khatnak tiang a cungtlangpi Jesuh nih Filip le Nathanael kha a auh hna. A thaizing cu Jesuh cu Galilee ram kal kha aa tim. Filip kha a hei hmuh pah i, “Ka zul,” tiah a ti. Filip cu Andru le Piter bantukin Bethsaida khuami kha a si ve. Filip nih cun Nathanael kha a va hmuh i phungbia cauk chungah a kong Moses nih a ṭialmi pa, profet hna zong nih a kong an ṭialmi pa kha kan hmuh cang. Amah cu Josef fapa Jesuh, Nazareth khuami kha a si, tiah a ti. Nathanael nih cun A rak i thawh i, Nazareth khua cun thilṭha zeital a chuak kho hnga maw? tiah a ti. Filip nih cun ra law ra zohhen aw tiah a leh. Jesuh nih cun Nathanael cu amah lei i a rat kha a rak hmuh i Israel mi taktak a simi khi zohhmanh u, amah khi hlenthawinak lungthin zeihmanh a ngei lomi a si tiah a ti. Nathanael nih cun aa thawh i, Zeitindah na ka hngalh? tiah a ti. Jesuh nih cun, Filip nih an kawh hlanah khan theipi kung tangah ka rak in hmuh cang, tiah a leh. Nathanael nih cun, Saya, nangmah cu Pathian Fapa na si. Israel mi siangpahrang na si, tiah a ti. Jesuh nih cun, Theipikung tang i na um lio kha kan hmuh, ka ti caah cun maw na zumh? Hi nakin a ngan deuh ngaingaimi thil na hmuh len hna lai, tiah a ti. Cun annih cu a thawh hna i, “Hi biatak hi kan chimh hna: Van kha aa hun i Pathian vancungmi hna cu mi Fapa cung i an ṭum le an kai kha nan hmuh lai,” tiah a ti.